Kodew gye pefe sɛ yɛakyerɛw sogyani biara sɛ wo sahene de, wontumi nyɛ dɛ bɛn nkum no. Bɔ me ditira o. Ɔse na ɔse minkum na mekum no. Ɛyɛ ntoro. Divine hu sɛ ɛnyɛ ntoro. Kɔ oku no koraa kyerɛ sɛ woyɛ osogyani, woabu mmara so. Wontumi nkum sraani. So ɔse ne wu nti wode akum no? Daabi. Yɛne wo mbrɛ o. Nti ɔma yɛkum no. Ebewie akyi, nnipa ɔpɛ wɔ akum ne funu, wɔde akɔsensɛn baabi. David gyae ma ne sɛn hɔ. Ɔsan soɛɛ sogyafo koyii Saul funu besiei. Wawu kɔ, wabedi hene. Eduu baabi, David tee ɛhɔ amu didii ara na ɔse, Dabi, me yɛ ayɛ bɔne. Ɛyɛ dɛn na mibeduu ha? Sɛ Saul amma me kwan ma mamma ne fie, anaa mankɔtena Goliat anim. Hwɛ mede bedu ha. Sɛ Jonathan na anka sɛ obedi ade sɛ wampɛ m'asɛm ne wantɔn ne ne daakye amma me a, meyɛ dɛ bedu ha? Menyɛ nipa bɔne. David sɔre gyina n'adidipon ho. Enti obi nni sɛ ofi Jonathan abusua ma bɛyɛ no adɔe anaa? Ɔkɔ wie a, na akobubu afã baako pɛ. Sɛ abusua nse ahye. Jonathan mma yɛ ɔyɛ ɔbaako pɛ. Bere a Saul num Jonathan guu wei na W'awo no foforɔ awu, deɛ na ɛbaeɛ a wogyaa no bɔɔ fam no? Deɛ na ɛsii akwadaa no yɛ dɛn? W'ayɛ obubuɛ no. Ɛwɔ Israel mmara bɛsi nnɛ koraa kɔ ahensɛm ne adeɛ a, obubuafo ne ɔhene nto nsa nnidi, ɛsiane sɛ obubuafo biara nni hɔ di ade. Na so ɛnam wɔn adɔeɛ ne dawid akoma pa na wɔnkae enti, ɔmeɛ kɔfaa Mefiboset brɛɛ no? Ɔbɛtenaa ne pon akyi ne no too nsa didii. Adɛn ntira? Ɛsiane sɛ ɔsetie. ne nkae ne ahobrɛase. Ebia etumi atwe yɛn afi nnome ho pii. Nanso ɛnnɛ, woka sɛ Yesu abewu na abɔ no da so kɔ so sɛnea mereka yi, wonni de nkɔnkɔnsa, nsekuro, nantitwitwa gye obi kunu de wo. Ɛnnɛ abrabɔ a wobɔ no, woda so di ebinom kunu akyi. Woda so di nsekuro. Nkɔnkɔnsa amɛ no. Nso ɔkɔ asɔre.
Ɔkɔ asɔre, ɔte ɔsɔfo no hɔ na ɛna ɛnam. Yɛka kyerɛɛ no se, Ɔsɔfo akyi a wodi nti Nyame werɛ befi saa bɔne a woyɛ no. Wosi nkɔnkɔnsa anyɛ hwee. Obi na adi nkɔnkɔnsa, ne kunu duu fie, me na wayɛ me sei. Maa ne nsa akyi, na ɛyɛ asu mu poo ɔba no dan n'akyi kɔbɔɔ akongua dua so. Wansɔre bio. Wo ne wo kunu hwan na ekum nipa no?
Deɛ ɔdi nkɔnkɔnsa no. Enti woayɛ bɔne anaa wonyɛɛ bɔne? Enti saa nipa no a wawu no, ne mma ayɛ nyinsini a, wɔn bɛkɔ ɔbrɛ mu, wɔbɛkɔbu wɔn nkwasea, obi rekɔsisi wɔn, ɔkɔm rekɔde wɔn, wɔrekɔda awo o, wote hɔ a, wɔbɛtɔ hɔ.
Enti na papa no akyerɛ sɛ, ɛnyɛ Yesu ba no a ɔbaeɛ no sɛ waba, wawu kɔ, ɛno nti no, na ɛsɛ sɛ deɛ wobɛyɛ biara no, apepa kɔ. Ayɛ sɛ adeɛ bi a wobɛtumi ayɛ no nnɛ ne wo suban no, saa adeɛ no bɛtumi ada wo ama awo ntoatoaso Awo nyinaa. ntoatoaso.
Ɛdɛn na Hesekiel ka kyerɛɛ yɛn? Hesekiel nwoma ti dunwɔtwe no, twerɛma akɔkɔɔ no se dɛn? Ɛwom, ɔkyerɛkyerɛ hɔ sɛ, Saa ade wei a moka yi, sɛ agyanom adi aburow na ɛma ɛɛ ɛma se afɛm. Wommu saa bere wɔ Misraim mu bi. Adɛn ntia? Because Yesu ba. Na mmom, ɔkra a ɔyɛ bɔne no, Ɔno ɔbɛyɛ dɛn? W'anuro. Saa na ɛteɛ.
Wo papa, wo maame abɛyɛ bɔne, wɔkɔ. W'abɛfa Kristo. Yesu mogya no agye wo. Wo wɔ akoma a. Wo mmu ade. Wo di nkɔnkɔnsa. Wo mpɛ nnipa asɛm.
Papa, saa nnoɔma wei no, obi wɔ ɔte asɔɔden, ɔwɔ akoma sɛnea ɔsi ka yi, ɔnyɛ basabasa, ɔnyɛ biribia, but wo bɛhwɛ no na Adeɛ bi a anka ɔhwɛ anim no, saa adeɛ no nhyɛ da nkɔ yie saa. Waba abɛte sɛ, me maame ne ne papa yɛ sei ne sei nti saa adeɛ me nso menyɛ bi. Ne maame na ne papa yɛ korɔmfo, ɔnyɛ korɔmfoɔ. Ne maame di nseku, ɔnni nseku. Saa nneɛma yi a ne maame ne n'agya ne n'awofonom nyinaa yɛ bi no, wo nso ɔnyɛ. But still, Saa ade yi da so kɔ so a nipa no da so kɔ asɔre, nso ɔnyɛ deɛ ne maame ne ne papa nom yɛ yi bi. Na kyerɛ sɛ biribi wɔ hɔ a ɔnni mu anaa? Ɛnna wɔka yi, Ɛyɛ ɔbonsam no tɔfatɔfa ma meyɛɛ no dɛ. Biribi wɔ hɔ a ɔnni mu anaa? Ɛyɛ ampa. W'atade a wohyɛ yi. Wonim sɛ edu baabi koraa w'atade hyɛ mpo etumi de bɔne brɛ wo. Memfa eyi nyɛ wo aguagyesi, m'abɔfra bi yɛ korɔboni. So wonim sɛ korɔbofo nni ho awo? Yiw.
Hmm.
Onni ho da. Ɔka sɛ, Yɛbɛte na enni ho a, enti minni ho da. Wote ase? Wabɛyɛ Kristoni. Ɔne ne nuanom no te, wɔyɛ aduan bɔ mu di. Kɔsoa wɔn wɔ wɔn mu no. Wodi ho awo pɛ. Ebi bɛbebu ne ho, onni ho da. So wonim sɛ na ɛyɛ apam ne nhyɛ bi? Gyaa dɛ, w'awɛ yɛ Kristo ni, ɔgyaa deɛ na adi no so. Oh, sɛdeɛ ɛyɛ tetefoɔ apam mu yɛ nnɛ wo a wogye no aba Kristo mu. Bible no se, Akoma na gye di, Nyame apɛ mu ayɛ dɛ bɛn?
Nkwagye mu.
Nti wogye di sɛ w'akoma no Yesu fa w'adwene nyinaa. Sɛnea obi kae sɛ, Mete asɔredan mu. Wogyae me bere a wɔayɛ bɛyɛ no mede kɔ. Masakra. Mekɔ asɔre. Meto me tae. Meyɛ biribiara.
Dɛn nti?
Nnome wɔ akwantu.
Woka sɛ nnome wɔ akwantu a, mɛtumi abue m'ano aka nsɛm bi. Asɛm no, mamma ho bere. Nyame asu me. Nya Nyame na esom anaa ɔbɔnsam na esom? Nyame tumi som ɔbɔnsam tumi som. Ɛno nso yɛbɛba ho na wɔakyerɛkyerɛ Nyame den na wɔakyerɛkyerɛ ɔbɔnsam den na ɛma yɛahu. Nyame esom anaa mfa nsɛ na ɔka sɛ ɔbɔnsam esom. Ɛbere da ho. Ɛbere da ho wɔasesa w'adwene. Nyame nim ho akoma se, Mekyeɛ nnɛ na megyae Kwasi Asare fie adeɛ mu a, Nonsense a wɔasesa ano no, mmerɛfɛ bi maturity mma. Ɛbɛsan da akyi. Nti mɛsɔ no ahwɛ sɛ asɛm a obue n'ano ka no, ɛte dɛn. Mfe du, mfe aduonu, mfe aduasa. Nyame hwɛ akoma no ara ampa na sɛ asesadeɛ na asi. Ntsi mmere no nnduui yɛ no, ɔda so wɔ nsɔhwɛ mu. Ɔhwɛ wo.
Na ɔda ɔda so tse asɔrdan no. Otse asɔrdan no mu.
Yesu abɛ wo kɔ. Abɛ wo kɔ. Ɔhwɛ wo. Asɔrdan a wotse mu no, obi wɔ tse a ɔtse asɔrdan no mu. Meekã yi, wo nkwagye na Ewuradze dze frɛ wo. Hɛn a yɛyɛ counselling, deliverance n'adze no, obi betsim aba w'enyim. Mepɛ edwuma. Mekyea me, mennyɛ edwuma. Hɛn betumi ebue hɔn ani ayɛ sɛ Kwesi Asare, Efa obi yere.
Aah me deɛ menfa obi yere yi. Ɔyɛ mfɛntoho ma me.
Ɛfa obi yere. Wanka ankyerɛ obiara. Obiara annim. Ɛnam Kwesi Asare ne obi yere nantew nante nti, asɛm bi a ɔka kyerɛɛ akwadaa no aso no no, wammu ne kunu. Wamfɛre no. Wamfa ne deɛ ammu no. Nti amma saa abusua no anyɛ abusua a Nyame suro. Ɛnyɛ Kwasi Sarete ne yere no. Ɔno ɔpɛ sɛ ne wabɔ mpae saa kye nkɔm saa ara nti ɛsɛ n'abusua yiye. Kwasi Sare anhu sɛ saa ade no a ɔyɛeɛ no na ɛyɛ bɔne. Nyame pɛ sɛ w'ani ba ho so. Twerɛ no se, Wɔma ɔdebɔneyɛni nkwa tenten. Ampa, wo sɛ wonyɛ ɔdebɔneyɛni nnɛ, bɔne bi abɛto hɔ. W'ani mmaa wo nso yɛ. Buroni frɛ bi restitution. Wo maame annyae, wo papa annyae. Da biara na meka kyerɛ awofo no se, bɔne bi a woyɛe, suban bi a wobɔɔe ma wode nyae. Eye se mmere so a, bere bi so a, bɛfrɛ wo mma atena ase na wɔaka se, Kwadwo Danso, mefoo obi yere, mebɔɔ adwaman, meyɛɛ sei, meyɛɛ sei, meyɛɛ sei. Menyɛ mfantoho nkyerɛ wo. Wote asɔre dɛn no? Wobɛn a na wo papa wɔ sika. Wo papa sika, ɔkɔgye sikaduro. Ɔde asi dan mu. Ɔde wo akɔ sukuu. Wayɛ agyapade. Wanka ankyerɛ Sakaria ne nkurɔfo yi. Hwɛ, wanka ankyerɛ sɛ mekɔbɔɔ me kwasea, kɔbuee mo aburow, na mogyee no. Ɛbɛba sɛ me su no bɛyɛ, ɛbɛyɛ ɔsɔpaee sɛ, anaa ɛbɛfɔn sɛ deɛ ɛde no reba. Saa na mɛnya wɔn abɛtra ase. Wonim sɛdeɛ ɛte? Nipa na ɛde ne mogya akɔgye sika aduru no, ɛda so su frɛ Awurade. So wonim?

Ɔse bɔne na ɔde kyɛ no. Ɛnyɛ nipa baako de afa nkyɛn no. Hmm? Awo ntoatoa so. Enti wo no nso no, bɔne a agya no bɛyɛ to wo no, wonhia ne ho bi. Yesu ka asɛm bi. Ɔse Kapernaum due, Tyre due. Na asɛm a, nsɛnkyerɛnne a wɔbɛyɛ wɔ wo mu, wo mu yi, sɛ wɔyɛɛ wɔ, ho anka.

edii Israelfo ni bere a wofii Misraim asase so ba no. Wɔmoaa ne Amalekfo a Saul bere so Awurade kaa sɛ onkokum wɔn no ano. Yeah. Saa Amalekite kaa saa bere no sɛ, saa nkurɔfo baabi a wɔaduru deɛ ntumi nea yɛyɛyɛ no, yɛnkɔdwane ntoa wɔn, sɛnea Gesur bɛdwane too Joshua no. Anka Awurade bɛka wɔn so. Bɔne bi wɔ hɔ a, ɛtena ase kɔ mfirihyia ahannan ne ahanum. Sɛnea Nyame hu yɛn. Five hundred, four hundred. Saa na ɛte.
Yes.
Enti sɛ woanka ankyerɛ akwadaa no adeɛ a ɔsii na ɛsiiɛ no, mebisa wo sɛ, ade na panin bɛtumi tra hɔ ara ɔbɛkɔ wuo no, na ɔsɛ frɛ Kwasi Asare ma ɔne no wɔfa ase mmɛka ahintasɛm, Kwasi, ɛnnɛ merekɔ, dan a ɛsi hɔ yi, sika wei, wei, me ne panin Asemesi na yɛyɛɛ adwuma, ɛna mebuu no nkwasea, ɛna mede adeɛ sii hɔ. Enti kɔ na ka sɛ, 'Mepɛ wo, mekyɛ wo. Wokɔka saa asɛm a, sika na ɛbɛyɛ wo de bi no. Ɔmo mmɛgye. Papa Mba, abusua, ɛnnɛ yɛretie nsɛm afi yɛn papa nkyɛn. Deɛ ɛkɔ so nyinaa ne deɛ yɛka nyinaa, ɛnyɛ sɛ ebia yɛreka no kɛkɛ. Tena ase komm abrabɔ yi mu. Nneɛma bi a

Afei na adeɛ no ahyɛ aseɛ koraa. Ɛsiane sɛ yɛte asɔredan mu te adiyifoɔ nan ase. Wotwɛn ara sɛ anka odiyifoɔ bɛhu biribi aka, nanso wo ara wonsesa w'adwene yɛ. Wo ara deɛ adiyifoɔ no ka no, ɛnyɛ adeɛ a wɔfa because wo ne no nenam. Ɛsiane sɛ wo ne no nenam nti nti no, womfa deɛ ɔno no ka no, oh, mehu daa, papa deɛ deɛ ɔka yi deɛ mɛte no daa. Bɔ mmɔden na tena ase na hwɛ saa dwumadie yi. na fɛtu wo ho fo na hu sɛ abrabɔ no a yɛrebɔ ɛnnɛ dua yi, kɔ a yɛrekɔ yɛn anim no, yɛnsan nsan yɛn akyi. Biribi wɔ hɔ a wobɛyɛ a woayɛ no ntɛm. Nsakyera bi wɔ hɔ a wobɛsakyera no ntɛm. Nneɛma bi wɔ hɔ a wobɛtwe wo ho afi ho. Na ma nnome a yɛn papa ka ho asɛm yi antumi amma wo ne wo mma ne awo ntoatoasoɔ so. Christiani Tutudeɛ Suroni, Me ne me papa a ɔda International Gospel Mission Ministry. ano wɔ Committee 25 na yɛredi nkɔmmɔ yi. Twɛn me, meresan aba. Nneɛma no bi wɔ hɔ a, ɛsɛ sɛ yɛn awofo bue mu ka kyerɛ yɛn ansa na sɛbesɛbe wɔbɛwu a wɔawu, anaasɛ ɛbɛdane nnome ama yɛn a, yɛrentumi nhu deɛ yɛbɛyɛ no. Na ɛnyɛ sɛ wote sɔfoɔ nan ase kɛkɛ, na mmom sɛdeɛ sɔfoɔ bɛka a wo nso wobɛyɛ na ɛbɛkyerɛ nea ɛbɛfiri wo so. Bɔ mmɔden ara sɛ wobɛdi so. Ná ma na ɛkɔ so ara sɛ yɛwɔ wo deɛ fa. Mɛmfrɛ, sɛne text message anaa WhatsApp. Asɛm biara a ɛha wo wɔ abrabɔ yi mu, nneɛma biara a yɛka a wonte aseɛ, wo deɛ sɛne yɛn text. Yɛbɛnya mmere ne ama wo ho mmuaeɛ pɛpɛɛpɛ. Ɔkwan nso a wofrɛ no, ɔbɛne wo bɛkasa. Ɛrekɔ no, yɛde nneɛma nso bɛto dwa. Ka kyerɛ sɛ ɔyɛ sɔfopanin a ɔda International Gospel Mission Ministry ano. Asɔre ɛwɔ committee twenty five tema ɔno na ɔda asɔre no ano ɛnɛ yɛhwɛ adeɛ a yɛfrɛ.